Кайнатма. Димәк, э, Барс медиа белән син эшләмисең инде, әйме? Эшләмим түгел, э, безнең бергә проектлар, э, теге сотрудничаем дип әйтәләр. Партнерлар инде. Әйе, партнерлар. Әйе. Э, элек эшләгән егез хәтерлим мин, әйме? Минем генеральный контракт иде. Әнесе дигән соң генеральный контракт. Син коллыкта дигәнне аңлатамы? Юк инде, коллыкта түгел. Барсмедиа үз тарафыннан пиар, финанс мәсьәләсен үз тарафыннан кертә дери, ә мин инде иҗатны кертә дирим. Менә шулай. Үз вакытында алар кинолар, сериаллар, мюзиклар төшерәләр бит, хәтерлисеңме? Әлбәттә. Үзем дә катнаша дирим хәтта кайберләрендә. Әйе. Һәм ул бер киноларны, сериалларны дип әйтте инде, бер өлешен мин монтажладым.

Әй, ойласам, ничек күп бәйләнгән име тормышлар. Без әле таныш булмаганда да ниндидер уртак эшләр эшләп йөргән булып чыгабыз. Ә, Казанны кечкенә генә авыл диләр бит, шуңа күрә кешеләрнең юллары, ә, язмышлары сизелмичә булса да киселешә барыбер. Шуңа күрә Без бер арада аралашып йөрибез. Син үзең Казан егетеме? Әйе, мин Казанда тудым. Э, Син менә татар телендә шигырь бит инде бар, рэп ул минем өчен шигырь, шигырь юллар. Ниме? Минем өчен тел байлыгы көчле булырга тиеш татар телендә языр өчен име? Рифмы табырга кирәк бит әле име? Аннан соң фикерләү, фикер йөртергә дә кирәк татар телендә шигырь языр өчен. Димәк, синең гаиләдә шундый көчле булган тәрбия татар телендә. Э, барысы да чынлап та э, гаиләдән башлана икенче момент мин э, татар гимназиясендә укыдым безнең хәтта алгебра белән геометрия да татар телендә иде Авыр иде. Э, минем теге э, фикер йөртүем берничек тә математика белән бәйле түгел, шуңа күрә э, урысча булса, бәлкем, ничек булса да аңлар идем математика белән. Алгебра белән геометрияне татар теленнән булгач бөтенләй. Ә нинди гимназия иде бу? 18 нче гимназия, татар гимназиясе. Мин дә гимназиядә укыдым. Һәм мин дә әйтәм бит, бөтен кеше сөйләп йөри моны. Безнең химиядә татар телендә, биологиядә татар телендә, бөтен әйбер татар телендә. Һәм татар телдә дәресләре булмаячак дигәчтен, мәктәпләрдә митеп булмаса да ярый бит инде ул мәйтәм чыннан да калган дөрес фәннәр бит татарча телендә юк диләр миңа хәзер алай түгел икән шуннан соң мин мәктәпне тәмамлагач институтка күчкәч Рус рэпы белән шөгыльләнә башладым. Ул вакытта татар теле ничектер минем өчен сүрелә, сүрелә, сүрелә, онытыла башлады. Әмма дә ләкин 2005 э, нче елда э, рус альбомын яздырганда Барс медиа студиясендә э, Фәрит Тәешев килеп керде. Ә мин ул вакытта теге бөтенесе ял итә иде, ә минем язылган теге шаян текст бар иде. Мин аны бит астына Өстенә укыдым да, ә Фәрит Таишев аны күреп алды һәм менә минем иҗади юлым шулай башланып китте. Ә син урыс теленнән башланган булса да, татар теленә, ә бит урыс телендә конкуренция көчле, син анда югалып та калдыр идең кебек тоела. Сине бер кеше дә белмәс ие. Бу минем бәлкем хобби буларак кына калыр иде. Ә болай син татар телендә беренче рэперларның берсе. Беренче бит инде син. Без Итифак белән бер бер вакытта безнең э, Ильяс белән э, каядыр фото бар. Без коммуна клубында бергә кочаклап төшкән. Мин аны таба алмыйм билләхи. Ә, ул әйтте фото дигәннән искә төште пирамида да булды бугай ул име мин элек фотоаппаратлар юк бит телефонда име мин иртә йөрим зур фотоаппаратны үзем белән мин интроверт кеше белән аралашмыйм сөйләшмим ләкин кешеләрне фотога төшереп йөрим һәм минем шундый фотография бар сезнең егетләр Сез үзегез дә ул фотографияне күргәнегез дә юктыр инде, име? Андагы сыралар тотып, кочаклашып, әллә нәрсә, мин дим, ничек төшергәнмен сезне, мин сезне бит таныш түгел сезнең белән. Просто килгәнмен дә, төшергәнмен дә киткәнмен, төшергәнмен дә киткәнмен. Бу хакта беләсеңме нәрсә дип әйтеп була? Яшьлек, яшьлек бит инде ул. Һәм яшьлек барысын да кичерә. Шуңа күрә бу Чираттагы җырымда яңгырый торган сүзләр, һәм мин моны төгәл әйтә алам. Кемдер сыра тотып төшкәнме, нишләгәнме, яшьлек өчен кешене берничек тә, Хурларга ярамый. берничек тә ярамый, чөнки барыбыз да яшь идек, һәм инде интернетта күп кенә комментаторлар утыра, үзләренең изге тарафын, изге кеше тарафыннан язылган комментарийлары белән, җәмәгать, менә кайсыгызның тормышына казып карасаң, Анда изгелек астында күп кенә изге булмаган әйберләр табу була. Шуңа күрә э, кешенең кайбер э, белә торган кешеләрнең позицияләрен укыганда, яме теге изге кеше тарафыннан язылган позицияне, бу берничек тә аның тормыш юлы белән яки үткәне белән тәңгәл килми. Шуңа күрә мин э, беркайчан да бернинди Комментарийларда язмыйм, нинди генә ситуация булмаса да, миңа берәр негатив комментарий килсә, мин бик зур рәхмәт, э, негатив комментарий шулай ук позитив комментарий теге куштырнаклар эченнән карасаң, минем өчен ниндидер этәргеч булып тора. Э, эшләргә нәрсәдер үзгәртергә. Шуңа күрә яшьлек өчен беркемне дә хурларга ярамый. Яшьлек кичерә барысын.
Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Минем исемем Ләйлә. Без сезнең белән хәзерге вакытта Кайнатма дигән подкастны тыңлыйбыз я карыйбыз. Бу подкастка без сәләтле шәхесләрне чакырабыз һәм алар белән төрле темаларга сөйләшеп алабыз. Бүгенге темабыз безнең перфекционизм һәм кунагыбыз билгеле булган, яраткан Шәкүр рэпер.
Сәмс. Кул чабалар дим дә караган кешеләр, тыңлаган кешеләр. Э, син югалып тордың бер мизгел име синең җырларың да яңа чыкмады хәзер тиздән синең концертың булуын гына беләм димәк син иске материал белән чыгачаксыңмы сәхнәгә э, сәхнәдә иске э, ностальгияле материал дип тә әйтик һәм инде яңа язылган җырлар шулай ук та яңгыраячак. Син аны ничектер эшкәрттеңме менә хәзерге вакытка туры китерерлек итеп, теге перфекционизмны кушып? Иске материалны ма? Әйе. Юк, мин аларны берни эшләтмәдем, тимәдем, э, берничек тә, чөнки э, күп кенә кешеләр өчен ул яшьлек чорының э, ностальгиясе һәм инде аңа үзгәртеш, ниндидер үзгәртүләр кертсәң, бу инде кеше ничектер Колагын кисәчәк.
Әлбәттә. Бу бит инде алар өчен тулыклы бер рәсем. Һәм анау... Шулай була, чыннан да, син рэперны тыңлыйсың, мәсәлән, э, кассетадан, ә ул сәхнәдән җырлаганда әзрәк кенә үзгәртеп җырласа да, син инде, юк, кассетада булганы ансы яхшы, кассета дип сөйләшә. Тәмәк кассета.
Син әле дә кассеталар тыңлыйсыңдыр, бәлкем. Нишләп юк, бу винтаж. Э, ну, синең җырларың минем кассетада иде, шуңа күрә шулай әйтәм мин, аңлыйсыңмы? Шул чордан, уйлап кара. Әйе, һәм э, синең яраткан җырларың гел менә күп очракта ул булды ниндидер симбиоз. Кем беләндер булса кушылып җырлаган җырлар, алар чыннан да менә истә кала күбрәк, нишләптер. Моны ничек аңлаталасың? Монда ике аңлатмасы бар моның. Беренчедән, мин кушымталарны начар язам. Начар язам түгел, мин аларны начар башкарам. Икенчедән, кеше белән дуэт дип әйтик инде, дуэт дип дуэт яздырганда син үзеңнең тамашачың өчен генә түгел, Ә бу дуэтта катнашкан кешенең тамашачы өчен дә иҗатыңны таратасың. Димәк, инде синең охват дип әйтикме, ничек? Ике аудиториягә тарала. Әлбәттә. Һәм инде бу кешенең дә ниндидер заманча проектларда катнашуы чагыла, күренә. Һәм инде үзеңнең дә ниндидер менә иҗатыңны Бүтән аудиториягә тарату, бу минем өчен менә шундый ике сәбәп бар дуэт яздырганда. Һәм инде җыр башкача барыбер яңгырый. Үзең генә булганда һәм инде чыннан да вокал сәләте булган кеше кушымтаны башкарганда җыр

Янымда бу төн сизмим Җибәрдем ди күкемне марапазда Декабрь хәтирә Шуннан да теге кушымта бит истә кала күп очракта кешегә име җырларга да истә калдырырга э, җиңелрәк ансы аңлашыла. Ә карале, менә хәзер сине тыңламаган, бөтенләй белмәгән кешеләр бардыр дип уйласак, бәлки бардыр бер-ике кеше. Алар күп түгел, әлбәттә. Э, нинди җырны тыңлап, менә Шәкүр шулай рэп укый икән дигән э, җырны тәкъдим итер идең син беренче итеп? Менә мин менә бу җырдан таныша башлагыз дигән. Мин үз иҗатымны берничек тә бәяли алмыйм. Дөресен әйткәндә, мин үземнең җырларымны тыңламыйм. Э, беләсеңме, теге популяр чакта, хәтта авылга кайтадыр инде, Клубка чыгадыр иң теге элеккегечә. Син бит шул ук син үзгәрмәгән дуслар белән басып торасың һәм кемдер яныңда синең җырыңны телефоныннан кабызып яңгырата башлый. Ә мин сүгенеп әйтәдер идем инде, туйдырдың. Бу җүнсез телефоныңны сүндереп Куяле, зинхар, без монда элеккегечә аралашабыз дигән. Шуңа күрә мин үзем җырларымны тыңламыйм, э, бары тик студиядә э, яздырганнан соң демосын тыңлап, э, ниндидер нәрсә дип әйтим, ниндидер өлешләрне үзгәртүне белер өчен тыңлыйм. Һәм инде финаль вариантны барысы да минемчә, барысы да тиешлечәме дип тыңлап алам. Шуннан соң җыр үзенең сәяхәтенә китә. Мин моны беренче тапкыр гына ишетмим. Мин бер юлы Сабага кайткандамы, Кумара кайткандамы, Марат Зинхар белән кайткан идем, бәлки беләсең син ул җырчыны. Әлбәттә беләм, мин Маратны бик яратам, менә мондый кеше. Һәм минем плейлистта аның җыры уйный башлады. И ул да беренче реакциясе булды, сөндер. Сүндер, мәйдә нишисең? Мәйдә, мин хәзер концертка чыгыш ясарга барам. Мин үз җырларымнан шулкадәр туйган ки, дим, диме? Мин аны сәхнәгә чыгып җырлар өчен сагынырга тиеш җырны. Теге үзем теге ләхәтләнеп ләззәтләнеп җырласын өчен. Шуңа күрә бу минем өчен теге яңалык түгел. Чыннан да шулай булган икән. Беләсеңме, минем минемчә кем үзенең җырларын яратып тыңлый гел. Нарцисс кешеләр бармы? Үз-үзен ярата торган, теге көзгә карап, мин инде ичмасам дия торган кешеләр менә шундый кешеләр минемчә алар менә җырларын менә каядыр яңгыратсалар э, әлбәттә син менә юлда барганда э, рульда барганда әгәр дә ки э, күрше машинадан яки тирәннән җырың ишетелә икән бу әлбәттә ничектер теге рәхәт булып китә әмма дә ләкин менә үз җырыңны үзең тыңлап бару минемчә ничектер сәеррәк Перфекционизм темасын күтәргән икән инде бүген, әйме? Шуңа күрә менә син ул сүзне ничек аңлыйсың һәм ул синдә бармы? Әлбәттә, бу иҗатта гына перфекционизм. Мин студиядә эшләгәндә, шулай ук бер 50 дубль яздырам бер куплетның һәм мин дубльләрне тулаем яздырам, куплетларны тулаем яздырам. Күңелгә ятышлысы булмаса, алга таба дәвам итәгез. Шуңа күрә анда проектлар бик зур, теге кешеләр күргән булса, э, студиядә проектлар никә, алар шактый зур һәм э, теге гигабайтаж буенча да шактый авыр. Э, минем өчен барысы да идеаль булырга тиеш, минем өчен. Шуңа күрә бәлкем шулдыр перфекционизм. Калган өлкәләрдә, тормыш өлкәсендә анда бардыр инде теге Болай да ярый, эчлек тә ярый дигән име? Мин гел әйтәм, үзеңә ясыйсыңмы соң дип. Шуңа күрә теге шаяру гына әлбәттә. Әмма дә ләкин перфекционизм бары тик иҗатта гына чагыла. Укыганда математика белән алгебра, геометрия төшеп калган инде, эчлек укыгансыңдыр син? Тәртип 5 табигать белем икеле. Шулай.
Син тыйнак малай булдыңмыни? Белмим, мин Юк инде, ты бик тыйнак та түгел. Әти-әниләрне мәктәпкә чакырдылар инде. Нәрсә өчен?
Тәртип бозган өчен. Тәртип гел биш булмады. Ну, син сугыша дигәнмени егетләр белән? Сугышу да түгел инде.
Хәр искә дә бик теге дәрестән качып каласың инде. Беренче дәрес мәсәлән физика иде. Мин физикадан качып каладыр инде, геометрияне күчерәдер идем өй эшен. Шул вакытта мине оста завуч күреп калган да, бу бала килде бит, ник дәрестә юк икән дип, мине эзли башладылар. Анда физик укытучысының э, теге йөрәге авырта башлады, теге чын-чынлап дару эчте. Ә, мәсәлән, менә шундый моментлар бар иде. Шулда. Ну, ну әниерин сиңа әйтәдер, әйтәдер инде, менә синнән бишле генә көтәбез инде. Менә син шундый үрнәк малай булырга тиеш. Юк.
Минемчә, бер әти-әни дә мондый сүзләрне әйтергә тиеш түгел, чөнки статистика күрсәтә, өчлегә укыган балалар күбесенчә тормышта яхшырак урын таба алалар үзләренә. Чөнки, әлбәттә, теге бишлегә укыйк торган балалар да яхшы урын таба, әлбәттә, әмма ләкин өчлегә Укый торганнар алар күпкә тормышка яраклашканрак дип әйтикме соң инде. Чөнки икелегә дә төшеп калырга ярамый. Әйе. Ә дүртлегә, бишлегә укырга, ну, аңа көч түгергә кирәк. Шуңа күрә алар төрле э, сулар белән, юллар белән үзенекен эшлиләр барыбер. Шуңа күрә бу статистика, бу чыннан да статистика, бу хакта хәтта интернетта, белмим, теләсә кайда информация табып була.
Менә мин гел үземне үрнәк итеп куям инде безнең гаиләне. Без Айсу белән икебез дә бергә үстек бит инде. Һәм ничектер безнең тәрбия ике төрле иде. Айсуга бишлелек укырга кирәк иде гел. Дүртле алып кайтса да, әни әти аңа әйтәдер, син бит бишлек тә укый аласың. Әйдә, билгеңне үзгәр дип. Мин кайтам өчле белән. Әти миңа гел әйтәдер инде. Икеле түгел бит. Шул бер бүлмәдә утырабыз инде. Беләсеңме нәрсәдә?
Чөнки Айсылу беренче бала һәм ул әтисенең йөзе. Ләбиб абыйның йөзе иде ул. Ә мин күте. Ә син инде тепшек.
Уртанчы, мин уртанчы. Ә уртанчымы син? Шуңа күрә, бәлкем шулай булгандыр да. Минемчә, бер кайчан да әйтергә ярамый, тик бишлегә укы, Белемең булсын һәм безнең зур гына проблема, без профильле белем бирә алмыйбыз, бары тик институтта гына. Минемчә, белмим, 7нче класстамы, 8нче класстамы балаларга балаларга тест уздырырга яки берәр ничек аларның профильле юнәлешен белергә кирәк. Нәрсә белән кызыксына, Спорт булса, спорт класска, э, класска, э, белмим, биология булса, биология буенча. Менә шундыйрак система ул э, күпкә профессионаллар тудыруда булышыр иде. Ә сезнең бар име шулай менә инде 7-8 класста татар төрек лицеена китә торган егетләр, кызларыбыз бар име? Менә шулай күчеп. Бездә андыйлар булмады, чөнки безнең татар-инглиз гимназиясе иде. Без Менә шулай. Ә- Әмәт Алякин менә минем танышлар ә, төрек лицеенда укыды. Икенче мәктәптә, мәктәптә укыган кешеләр инде күчкәннәр аннан соң, әйме? Юк, Анда- алар безнең мәктәптән күчмәде. Әйе. М, Ничәдер класс укыдылар да бер мәктәптә, аннары лицейга күчтеләр. Мгм. Әнә шундый мин мин аны шулай дип аңлыйм. Теге бер мизгел укыйсың, укыйсың да, бөтен балалар белән аннан соң син күчеп китәсең шул лицейга, и ул лицейда сине инде күпкә икенче профильгә өйрәтәләр, телләргә. телгә юнәлтү. Бәлкем шулай. Менә шундый варианты булырга мөмкин. Әйе, мин дә шулай синең белән риза. Чыннан да безне шулай бүлгән булсалар, бәлки ахырдан чыкканда инде син 11 класс чыкканда син кая керергә икәнеңне белеп чыгасың мәктәптән. Дөрес. Ә мин чыкканда, мәйтәм, мин чыктым да, мәйтәм, дүртле дә бишле аттестатта. Ә мин кая керергә белмим. Беренче кая кердем дип уйлыйсың?
Татар филология Да? Әйе, ә? син күрәдәшем әле. Юк, ничектер, ничектер үзеңә карадым да сизендем.
Менә чыннан да менә кая барырга белмисең. Аннан соң менә күптән түгел бер ике көн элек мин ятам өйдә име, мин бит эшләмим, 96-га хәтер анда эшем юк. Мин үзең торасың да үзеңә көн эшлисең. Һәм мин тора алмыйм инде. Эшем шукаты күп, шукаты күп эшләргә кирәк. Ә мин юрган астында ятам да, мин бүген тормыйм. И интернеттан укыдым, бу аказ паралич перфекционисты икән. Син бер нәрсә эшли алмаганда, эшең күп булганда, син начар эшли алмыйсың, ә яхшы эшләргә көчең юк. И син просто тора алмыйча ятасың. Менә шундый мизгелләрең булдымы синең менә бер кая да барасы килми, эшли алмыйм дигән. Андый мизгелләр көн дә алар. Көн дә диярлек. Ничек узасың син аны?
Ничек кенә син бу параличны бетерәсең? Э, балалар булгач, аларны садикка илтергә туры килгәч, торасың һәм эшли башлыйсың. Монда бернинди дә вариантлар юк. Димәк, бала көче сине этәргеч булып чыга инде, әйме? Әлбәттә. Ә менә хәзер син бит инде э, ничәдер ел э, пожарный, Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында, эзләү һәм коткару отрядында коткаручы булып эшлим мин. Коткаручы булып эшлисең, әйе. Шундый эш, аннан ни кире кайтасың син иҗатка алайса? Нәрсәгә, нәрсә эзлисең син иҗатта? Шуның кадәр көчле, яхшы, ир-атларга туры килә торган эштә эшлисеңме? Нәрсәгә сиңа иҗат? Иҗат бит ул, нәрсә дип әйтим? Моннан качып булмый. Берничек тә качып булмый моннан. Барыбер рифмалар башта гел нәрсәдер язасы килә, ниндидер э, минус бит яки ну, киң публикага аранжировка ишетсәң берәр кызыклы, ниндидер юллар туа башлый. Барыбер иҗат итү үзеңне э, үз атмосфераңда, менә мәсәлән, э, коткаручы булып эшләгән җиремдә, эшемдә, мин анда үз атмосферам, үз урынымда итеп хис итәм. Һәм иҗатта да мин үземне үз урынымда хис итәм. Менә шуңа күрә бу ике юнәлешем бар. Моңынчы берничә юнәлеш бар иде, тик теге бөтенесенә вакыт җитми, шуңа күрә профильле ике юнәлеш калдырдым.
Коткаручы булып эшләгәндә сиңа бит хата ясарга ярамый бөтенләй, чөнки монда тормыш беренче урында, кешенең тормышы. Әлбәттә. Бу бит инде чыннан, менә мине бу изерие. Мин шуңа күрә мин хирург булып эшлисе килгән иде, ләкин мин шука дәк күп хата ясыйм тормышымда, мин әйтәм, по-любому нәрсәләр эшләгән булыр инде, начар. Ярый әле бармаганмын ул эшкә. Э, син менә барыбер көн саен шунда чыгып, аңлыйсың бит инде, шуның хәтлек синдә э, җаваплылык. Җаваплылык көчле. Безне бит шуңа күрә укыттылар да. Безнең шуңа күрә 2-3 ел саен аттестация. Ничә секундта син э, ниндидер әйберне эшләргә тиешсең? Мәсәлән, каядыр менергә, андый бар Андый нормативлар юк.
Юкмы ни хәзер?
Юк, э, аттестациядә андый нормативлар бар, әмма дә ләкин выездлар э, гадәттән тыш хәлләр барлыкка килгәндә һәрберсе индивидуаль һәм бер тапкыр да менә китапта менә шулай язылган менә һәм менә шулай эшләргә кирәк дип бер, бер тапкыр да тәңгәл килмәде һәр выезд ә, импровизация хәтта кабатлана торган выездлар э, бермә бер туры килми беркайчан да дамир йосыпов бит инде хәтерлисеңме утырткан ие кукуруз э, кукуруз кырына утырткан ие бит име аны бөтен кеше сүккән ие дөрес эшләмәдең кәгазь китаптагы чәшләнелмәгән бу кешеләрне үтергән кем булгансың дип ләкин минутында мизгелендә димәк ул дөрес эшләгән дөрес фикерне йөрткән утыра алгачтын кукуруз кырына. Ә нишләргә тиеш иде ул? Менә бу ситуатив нормада булып торган әйбәт түгел инде ситуациясе. Һәм ул аны утырткан. Бик күп кышанны сүккән дип аңлыйм. Әллә киносы чыккач инде яңадан күтәреп чыктылар аны. Бик күп эшләгән эше дөрес булмаган дип инде. Китаптагыча булмаган.
Җиңүчеләрне хурламыйлар. җиңүчеләр турында кино төшерәләр. Әлбәттә.
Шуңа күрә беркем белми, менә шул хурлаучылар яки тәнкыйтьләшүләр ә, шул ук ситуациядә шуңа кадәр гомер коткара алырлар иде микән, юк микәнлеген. Шуңа күрә сез нәрсә өчен әйтәсез аны? Дөрес эшләгәнме, дөрес эшләмәгәнме? Кешеләр исән, кешеләр аңа рәхмәтле һәм ә, Дамир ул Рәсәйнең каһарманы. Аның хәтта йолдызы бар, һәм бу чыннан да каһарманлык. Ә син буласың киләме, шуны йолдыз аласың киләме? Бездә беләсең нәрсә дип әйтәләр? Урысча әйтимме? Әйт. Чистый грудь, чистая совесть. Шуңа күрә, әгәр дә ки булса, кемдер, э, бәлкем, теләп йөридер, кемдер ничектер, менә миңа кирәк, кирәк дип, ниндидер теге хотлар ясап йөридер. Белмим, мин 2015 нче елдан төрле ЧСларда катнаштым, тә гадәттән тыш э, хәлдәрдә. Э, минем бер орденым да юк, бер нием дә юк, һәм бу миңа яшәргә берничек тә комаучаламый. Ата бабам эзе буенча сынау юллары киң

Сада алдыңмы син инде теге барслармы анда нәрсәләр Бик тә алдым барс.
Э, анда хәйран инде. Бу минем өчен шулай ук э, теге в моменте дип әйтә. Моментында э, бик теге зур нәрсә иде. Ә хәзер менә борылып карыйсың, кем менә беренче яки Алтын барс премиянең 5нче премиясен дә кем алганнарын хәтерлиме? Юк. Шуңа күрә... Бәлки ул премиянең э, шундый булуы аркасында шулайдыр. Чөнки без бит Оскарларны хәтерлибез, беләбез э, рәхәтләнеп. Ну, күп очракта инде. Менә бу киноның Джим Керрига бирделәрме?
Юк.
Менә Менә ансын беләм мин. Ди Каприога бирделәр һәм бөтен кеше тынып калды. Шуңа күрә бу бары тик мишура. Синең Рабит абый Батулла заманында бик эчтәлекле әйбер әйтте, һәм мин аны хаман әйтеп йөрим, ул минем өчен менә утыра гел монда. Әгәр дә син берәр җыр чыгарасыңмы яки иҗади берәр эш эшлисең дә, халыкка ошаса, халык тегермәне эстерәп алып китсә, менә шул вакытта синең дәрәҗәң бар, эшеңнең нәтиҗәсе бар һәм син канәгать була аласың. Ә, премияләр ул инде булса яхшы, булмаса да яхшы. Ә, халыкның менә синең тегермәнне алып китүен ничек аңлыйсың? Яттан җырлауларыннан аңлыйсыңмы, яки чыннан да машина узып китә синең җырыңны куеп? Каян син аны сизеп, тоеп алдың, мәсәлән?
фидбэклар, комментарийлар кеше шул ук нәрсәле ул Россия Федерациясендә нәрсәле ул шикләнгән, шикләнгән социаль челтәрдә директка язганнарыннан беләсең, сөйләшкәндә өлкән кешеләр, зур кешеләр килеп җырларыңны тыңлыйбыз дигәндә, әлбәттә, фидбэк дип атала инде ул теге кире элемтә, шулай обратная связь шулай була. Кайтаваз диләр. Кайтаваз, кайтаваз Кайт аваз булсын, ярар. Әйткәндә булган, булган име? Мин сезнең җырларыгызны тыңлап үстем дигән кеше. Әлбәттә. Мин мәктәптә укый идем, без э, парт астында тыңлый идек җырларыгызны. Мин әйтәм, ялла, балакай.
Бар әле. Чыннан да, менә мин синең белән бер яшьтә кебек, шуңа күрә үскән дип әйтмәм, әйтмәсем. Ләкин менә кара, Яраткан рэперың кем булды соң? Каян син ул рэп дигән менә ул юлны сизеп алдың, күреп алдың, шулай җырларга да була икән дип, шулай җыр иҗат итәргә була дип?
95тәме, 96дамы безнең телевидениедә, ялгышмасам, эфир каналы, хәзер ул... Эфир дип була бай?
Хәзер дә эфир, ул вакытта шулай эфир идеме, дүртенче канал иде ул вакытта. Анда төгәл бер билгеләнгән вакытта Франция рэпы яңгырый башлады. Клиплары Франциядә рэп ул бик э, теге Америка белән бер э, бик таралган, киң таралган э, һәм менә аларның җырларын яңгырата башладылар эфир каналында. Мин аларны безнең видеомагнитофон кушылган иде телевизорга. Мин Кассета әзерләп куйдым, видеокассета, һәм шул кассетага клипларын яздыра дрием. Ә соңыннан, әзерәк бер ел үткәчме, алтынчы каналда, ул хәр СТС каналы, шулай ук Американың нидер сериалы күрсәтә башладылар полицейскийлар турында һәм һәрбер серия башында җыр яңгырый дә бер 40-50 секундлык. Мин ул моментларында яздыра дә Һәм менә шуннан мин аңладым, теге әйтәләр бит, вибрацияләре сизелә һәм бер бер дулкында. Һәм минем менә шулай дулкыннар туры килде бу стилистикага. Шуннан соң инде ә, таныш белгәннәрдән кассеталар яздырып, ниндидер компьютерлар булгач инде бөтен кеше дә файллар алып, анда инде киң мөмкинлек интернет булган кешеләргә Теләсә нинди җырлар табып буладыр иде. Менә шуңа күрә рэп гомумән ул менә минем яраткан приоритет юнәлешем музыка өлкәсендә. Мин дөресен әйткәндә меломан, мин бөтен нәрсә тыңлый алам, э, теге авыр рок та тыңлый алам, яраткан ул стилистикада яраткан җырларым бар, бөтен юнәлешләрен тыңлый алам. Шуңа күрә музыканың төрле юнәлешләрендә яраткан җырларым бар. Мин меломан. Әйдә, топ 5 яраткан җырлаучылар татар телендә. Кемне тыңларга, кемне плейлистыңда бар? Хәзерге вакытта яшәүчеләр. Минем ике кеше бар.
Менә иң-иңнәре. Илгиз Шәйхразиев.

Ияргән хатирә алып кит Шәйтәмен кипкән иреннәрдә Дивардан диварга үрмәли карашын Көтәм кояш байганын, көтәр өчен таң атанын Арай спасих белән күптән түгел син видео салган ең, димәк сез фит әзерлисез? Тиздән җырчыга.
Җырчыга.
Илгиз белән ике җырым бар минем. Мин Илгиз минем өчен менә заманның яңгырашы. Нәрсәсе белән?
Иҗады белән. Иҗады белән. Ул күп тыкырлы э, шәхес. Күп кырлы шәхес, анда э, теге нәрсәле ул бик өлкән өлкән кешеләр яраткан два притопа, три прихлопа түгел. Э, ул музыканы заманча һәм төрле призмалар аркылы күрсәтә. шул ук э, язылган шигырьләрне музыкага салып аның бик э, ул минем яраткан җырчым менә
фанат димәк кара әле э, менә ул илгиз дигәннән илгиз бит ул премия булса кем белән күп итеп җырлар, җырлар язган кеше дигән җырчыны сайласалар, ул Илгиз булыр иде кебек тоела миңа. Чөнки аның һәр кеше белән, һәр йолдыз белән диярлек э, җыры бар уртак. Бу э, аудиторияне җыю дигәнне аңлатамы? Ул шулай итеп җыямы аудитория кешеләрдән әзрәк? Нәрсә эшлим бу? Илгизнең э, иҗатта универсаль кеше булуын аңлата. Аның белән хәтта аралашканда да ул бик комфортлы кеше. Кеше буларак та бик яратам мин аны. Әфәрин кеше. Һәм иҗат итүе дә аның белән ул, мәсәлән, җыр яздырганда, ничек, сиңа ничек кирәк булганын менә ярты сүздән аңлый. Шакра, бәлкем шуннан? Бәлкем, бәлкем ярар. Э, бәлкем. Ә син ничек уйлыйсың? Нәрсә? Юк, чыннан да мин. Бәлкем, бәлкем ярар.
Мин дә Илгизне яратам шуңа. Син бүтәнчәрәк яратасың ахрысы.
Бана син аны яратма. Оф, топ. Корале, э, димәк, менә кемдер бит инде синең турда да шулай сөйләп утырган мөмкин. Менә Шәкүр, минем яраткан җырчы. Менә синең аудиторияң ул нинди? Ул кеше нинди? Ничек ул? Заводта эшлиме? Йә ул нинди машинада йөри? Син аны анализлаганың бармы? Минем аудитория үсеп җитте һәм алар төрле-төрле юнәлешләрдә эшлиләр. Анда депутатлар да бар, Анда төрле өлкәдән кешеләр бар. Заводта эшләүчеләр дә бар. Син концертка көтәсең менә концерттан синең була бер клубта дип аңлыйм име? Әйе. Һәм клубка бит инде нинди бер аудитория килә. Килә алыр микән менә син син уйлаган кешеләр? Чөнки менә сен филармониядә уздырасың икән концертны. Филармониягә бер халык җыела. Сәйдәшкә икенче кешеләр җыела. Ә клубка Шуңа күрә без өстәлләр булган клубны сайладык. Ә, димәк, кешеләр анда ашап утыра мени синең концертны карап? Эчеп тә утыра алалар хәтта. Йо, теге. Эчүен эчә инде.
Начар эчемлекләр түгел, әлбәттә. Чәй.
Сөт. Бу бик яхшы идея, сөт.
Юк, менә күп э, артистлар җырлаганда яки чыгыш ясаганда ошауларын яратмый. Шуңа күрә аптырап соравым шул булды минем. Минем өчен беләсеңме, менә э, иң төгәле э, сольникта концертта ул атмосфера. Минем замандашларымны җыеп, бергә яңадан теге вакытны искә алу һәм инде яңа материалны җиткерү. Менә минем өчен бу иң мөһим. Һәр өлкәдә минем өчен атмосфера иң мөһим нәрсә. Әгәр дә миңа анда теге әллә ничек ошамый, мин анда беркайчан да эшләмәячәкмен. Бу минем төп

Анасын сез чыгып укыйдырыгыз җыр, рэп, анасын кемдер Зөлфәт чыгып җырлыйдырые, Иделие, Марсларда булганы, хәтерлисең, мин менә хәзер сөйлим бит сиңа, менә ул клубка килеп. Ис, исемдә калганнар. Әйе, әйе. Һәм чыннан да анда килгән бөтен кеше бер-берсен беләдер. Менә бер зур гаилә кебек. Әйе. Шул ук атмосфераны кабатлыйсың килсә, димәк, дресс-код та булырга тиеш. Юк.
Винтаж кибетләрдә аның кадәр әйберләр юктыр мөгаен. Син ничә кеше көтәсең менә үзеңнең концертыңнан? Ничә кеше килер дигән өметтә син?
Клубта 1000 урын бар. 1000 кеше сыйдырырлык. Һәм мин 1000 кеше көтәм, артыгы белән. Яхшы.
Бу инде чыннан да э, э, теге син куясың үзеңә ниндидер сон. Бу синең хыялый сон булырга, хыялы да булмаска мөмкин. Чыннан да бу бит инде 1000 кеше җыела ала. бу ачтан чыкты нормальный сон куркыныч сон түгел зурт сон түгел ләкин менә аны э, җиткерер өчен нинди юллар табасың син хәзер социаль челтәрләр дуслар аша афиша радиодан иттерәсеңдер инде тагын нинди э, әйберләр эшләргә уйлыйсың әлегә шул гына шул гына ә, нинди булса вирусный контент бәлки уйлап табырга нинди мин ул юнәлештә
бик начар чөнки Башка бары тик теге арзан хайп кына ничектер килә һәм мин андый нәрсәләр бик яратмыйм. Ә, менә кемнең хайпларын син күреп, менә былай гомердә дә эшләмәс идем дигән фикер әйткәнең бар исең. Рус эстрадасында. Яр, яртысыннан. Әйтә алмыйм анда карап барасың бит, җыен тузга язмаган теге Миңа андый нәрсәләр, андый приемнар ошап бетми. Без бит инде татарлар андый булырга тиеш түгел, без әзерәк кенә шундый инде тыйнак, ипле, туры юлдан гына барып, барып, килегез, теге, килегез, безгә, безнең концертыбызга. Ә син бит рэпер. Синең бит рэперларның бит әзерәк кенә булырга тиеш андый өлеше дә. Мин бит гаиләле рэпер. Аны онытмаска кирәк. Аны онытмаска кирәк.
Беләсеңме, нинди хайп ошады миңа татар сәхнәсендә? Иркә Барсмедиа компанияләре белән теге читрәкле мизгелләрендә сәхнәнең яртысы Иркәгә каршы чыкты, анда кемдер Иркәне яклады. Хәр башкаручы үзенең фикерен әйтте, видеолар яздырып. Иркә бу хакта минем нәрсә уйлавымны һәм дөресен сез минем концертларда ишетә аласыз дип. Менә бу сүзләр, мин белмим, кем хаклы, мин аңа керешмәдем, минем бәлкем әйтер сүзләрем дә булгандыр, хурлап та, яклап та, тик мин моңа керешмәдем. Әмма дә ләкин менә бу Иркәнең сүзләре, алар топ иде, һәм аның ул вакытта концерт заллары туп-тулы иде. Чөнки килеп шунда тыңлыйсы килә кешенең чын фикерен аның инде. Әлбәттә. Әмма дә ләкин моның икенче ягы бар. Әгәр дә син шулай әйтеп Кешеләрне тутыргансың икән залга һәм бер нәрсә әйтмәсәң. Менә бу инде Бу алдау.
Әлбәттә.
Бу алдау. Бу арзан хайп. Ә син аның концертында булмадың, белмисең, әйткәнме ул, әйтмәгәнме? Юк, мин Иркәнең концертында булмадым. Димәк, Иркәне тыңламыйсың син. Аңлашылды.
Юк, Иркәне тыңламыйм. Синең музыкаң Без вакытында бик яхшы дуслар идек, бик яхшы аралаша идек. Нәмәдә, ләкин э, әлеге мизгелләрдә күп, күптән инде э, аралашкан юк э, һәм Иркәнең иҗатын мин тыңламыйм. Ничектер менә Иркәнең җырлары килеп эләкми. Ә утырып тыңларга ничектер менә теге яздырган альбомнарын, җырларын андый максат та юк һәм вакыт та юк аңа. Бәлкем, бәлкем соңрак һәр нәрсәгә үз вакыты. Чыннан да менә мин күп сизгәнем бар, дуслар, якын дуслар, синең иҗатыңның аудиториясе түгел булып чыга күп чакта. Чөнки менә мин дә сорыйм дуслардан, якын дуслардан. Син подкастны тыңладыңмы? Син подкастны карадыңмы? Диләр. Чөнки чыннан да барыбер безнең дуслар, алар безне белгәнгә күрә, алар бездән көтмиләр дә берәй бер дә. Шуңа күрә бәлки син шуңа күрә иркәне тыңламагансыңдыр да. Ә синең бармы шундый туганнарың, танышларың синең җырын, җырларыңны тыңламаган?
Бер дә ишетмәгәнме? Яисә тыңламый торган? Тыңламый торган. Хатыным тыңламый.
Сез әле дә бергә.
Миңа шул ягы ошый да, аның сәхнәгә, иҗатка бернинди кагылышы булмавы. Ул, гомумән алганда, бүтән кеше. Һәм миңа комфорт ясый шул позициясе белән. Чөнки иҗади кешеләр белән минемчә, мин үземнән чыгып әйтәм, иҗади кешеләр белән авырдыр мөгаен. Яшәргә.
Әлбәттә.
Ул иҗади, син иҗади, ниндидер, бәлкем, конкуренция яки ниндидер четерекле мизгелләр булып чыгарга мөмкин. Мин тормыш итә алмас идем иҗади кеше белән. Кемгә саный как күк? Абонентны алырга мөмкин түгел, мондый номерла абонент юк. Телефон китабы минус бер, барлык хисләремне

Һәм әтигә карап, мин гомердә дә иҗади кеше белән яшәмәскә дигән сүз биргәнебезне хәтерлим, чөнки ул чыннан да шундый авыр, авыр катлаулы, катлаулы яшәргә. Һәм шуңа күрә менә җизни дип сораган инде, җизни кем дип. Җизни безнең менә шундый менә ипле, яхшы кеше, ирод. Менә ул әйткән икән, хатынга машина кирәк, Ул машинаны булдыра. Хатынга алабыз сиңа тун бу елны, тун була. Менә шундый инде. Аңлыйсыңмы? Менә нормальный кеше инде. Аңлатып бир әле жизни турында, хәр. Ә, жизни.
Мин килүгә Ләйлә килеп утырды да, мин әйтәм, хәлләрең ничек, давай сөйлә, яхшымы бар да, жизнең кем булып эшли? Бу инде теге тузга язмаган сораулар бер юлы биреп мин аңа. Менә хәзер начал җавап бирәм. Менә шуннан да һәм без сокланабыз Ленарга, ул менә әйткән икән, сүзен ул аны эшли. Ә мәсәлән, әти әйтә икән, безне, без каядыр ял итеп кайтабыз. Ул ял итеп кайту, бәлки ул ял итеп кайтыр ул үзе. Ул ул хыялда син юк. Аңлыйсыңмы? План әйтергә мөмкин, планнарын үзәр сөйләп бирергә мөмкин. Шуңа күрә мин әйтәм бит, иҗади кеше ул э, беренчедән бәлки синдә юктыр андый бер, чөнки син әле төбештә дә эшлисең. Ләкин алар яраталар күп очракта кирәкмәгән урында кайгы эзләп, ниндидер эмоциональный менә шундый качелиларга кереп китергә. Чөнки шуннан илһам алына да. Әлбәттә.
Вот шунысы әзрәк кенә. Синең бар ул, димә? Әлбәттә дисең. Элеккегечә түгел, әмма дә ләкин каяндыр эмоцияләрне алып торырга кирәк. Һәм инде монда төрле суллар үзлисең, төрле ниләр. Элеккегечә теге ниндидер мөнәсәбәтләргә бирелеп, теге баш китеп, менә заварушка дип әйтик инде, шундый нәрсәләргә ләгергә хәзер андый э, теләк тә юк, э, вакыт та юк, теге Хәзер инде бүтән өлкәләрдән, ничектер бүтән юнәлешләрдән менә шул эмоциональ илһамны эзләп табасың. Әйе, димәк, син бит инде чыннан да хатыны була торганда, син берничек тә э, хәзер кемнеңдер йөрәген авыртканы турында сөйли алмыйсың, чөнки синең хатының да бар да әйбәт. Ә җыр язарга кирәк. Минем хатыным беркайчан да бу җырлар кемгә язылган дип сораганы булмады. Миңа бу кеше белән, әйтәм бит, кабатлап әйтәм, комфортлы. Чөнки ул тыңламый син җырларыңны. Юк, аның бәлкем ишеткәне дә булгандыр. Мәсәлән, җыр яздыргач, мин аңа тыңлатып карыйм. Яхшы булган дип әйтә ул. Бернинди эмоцияләр юк аның. Яхшы булган. Теге, бик ошап бетмәде дип әйтә ала. Һәм минем өчен бу супер. Менә. Э, тормышта менә сен сен бе яшәгәндә э, сизәдер инде барма аны шундый э, чисталыкка ниндидер теге әзрәк кенә борылгышлары яки гел бер төрле булырга тиеш мәсәлән менә бу сөлге генә былай гына төрелергә тиеш менә перфекционизмның шундый моментлары була ичне кешеләрдә хатын кызларда да була ул синең хатыныңда бармы ул аллага шөкер андый нәрсә юк Чөнки мин теге бар бит әле фильм День сурка дип атала. Әйе. Гел бер нәрсә, гел бер нәрсә, гел бер нәрсә ул мине акылдан шаштырыр иде. Шуңа күрә андый нәрсә Аллага шөкер юк. Бәлкем кайсыдыр э, моментларда чагыла торгандыр ул, әкертен генә чагылып китә. Әмма дә ләкин теге менә Көн, менә шулай сигездә унбиштә башладың, менә фәлән тегелән, андый нәрсә юк, Аллага шөкер. Мин алай булдыра алмыйм. Берничек тә.
Ярар. Ә, син менә үзең э, утырасың ди, менә көнең синең төрле вакытны төрлечә башлана көнең име, димәк, ә, син үзеңнең идеаль көнеңне сөйләп китә аласың, менә нинди булыр ел? Сәгать 10 яртларда уянып. Будильниксыз.
Әлбәттә инде, теге үз вакыты белән тәрәзәгә карап, Пхукетта, пляжга идеаль иртә менә шундый. Пляжы булырга тиеш, суы була, диңгез, диңгез. диңгез. Ә син ул диңгезгә чумасыңмы, йөзәсеңме, кызынасыңмы комда, я серфта йөзәсеңме? Ничек ул? Әйдә.
Без нәрсә, теге идеаль көнне планлаштырабызмы? Бу син идеаль иртә генә булган еш. Бу идеаль иртә.
Ә Таиландка барып җиткәч, анда бит э, теге хәзер чыгып китеп, кайда булуыңны син бер кайчан да белә алмыйсың. Ул бит теге бик үзенчәлекле ил. Шуңа күрә бер җиргә юнәләсең, ә гомумән көтмәгән җиргә барып чыгасың. Бу бит синең кара, хәзер син сөйләвең, ул турист тормышының бер э, көне. Я турист Бу яшәр инде шунда. Әлбәттә яшәр.
Минем заманымда, минем заманымда. Минем замана. Без заман заманында Ями Music белән бергә җыелышып, без ничә 11 9 мы 11 мы кеше җыелышып киттек Таиландка. Бу 2013 ел иде. Паттайяга килдек һәм без Ун көн ялгышмасам, уникеме көн бергә менә шул бер көтү белән йөреп, теге күңел ачып, рәхәтләнеп вакыт уздырдык. Шуннан соң бу яз көне иде, без Казан аэропортына килеп төштек тә, ә монда сорылык бөтен җирдә. Бөтен җирдә. Мин нигә кайттым да тәрәзәдән карап утырам. Әти керде дә, мин әйтәм, минем монда яшисем килми. Һәм минем теге депрессия, хандра бер ай тирәсе инде. Мин ничек күченеп китү ысулларын эзлидер идем. Ә хәзер ул фикерләр бармы? Дөньялар бигрәк тынычсыз. Бер әсәр бар, Гарри Топорның. Гарри, Гарри. Топор фамилиясе Топор, принцесса Ангина дип атала. Һәм шунда бер ә, өзеге бар аның, теге төп төгәл әйтеп бирә алмыйм, әмма дә ләкин син бер җиргә китә аласың, аннан икенче җиргә күченеп китә аласың, әмма дә ләкин Ә, менә синең шундый ә, депрессив халәтеңнең төп сәбәбе син һава торышын үзең белән йөртәсең. Шуңа күрә кайда гына китмә, иең менә сиңа комфортлы булган җирдә. Хәзер әлбәттә Таиландка китсәң, аннары теге кабат монда язын яки көзен әйләнеп кайтсаң, бәлкем тагын күченеп китү турында уйлар туырдыр мөгаен. Әмма ләкин җир шарында тыныч булган җир юк. Чыннан да менә сәяхәт иткәндә мин үзем дә күп җирдә яшәп алган кеше һәм э, Казанга кайткан саен мин Казанда вакытлыча дип җавап бирә идем. Казанда вакытлыча, ләкин менә соңгы вакытлыча ул 7 елга сузылды минем. Э, вакытлыча түгел бит инде әйләм итәм. Син бит инде монда яшисең булып чыга. Ләкин минем көз саен менә көз җитте. Мин китәсем килә инде. Мин менә бер куа- мин туктатып булмый. Мин менә чыннан да бөтен э, халәтем белән күченеп китергә Кышны каядыр икенче җирдә. Казанны яратмаганга түгел ул, Рәсәйне яратмаганга түгел. Ул менә шул соры төс булган аркасында. Качасы килә менә бу караңгылыктан, сорырлыктан. Әйе.
Син мине аңлаганга мин бик шатмын, чыннан да. Мин көзне яратам.
Яңгырлы, юеш, җилле көзне мин яратам. Мин кояшлы һава торышын бик яратып бетермим. Мәсәлән, язның җылы көннәреннән алып, сентябрь уртасына кадәр минем, мәсәлән, иҗадым бик туктап туктап тора дип әйтик инде. Мин яза алмыйм. Чөнки э, чыннан да рәхәт. Рәхәт булганга. Рәхәт бер, беренчедән рәхәт, э, икенчедән мин теге бик якты кояшлы Һава торышын яратмыйм. Минем өчен болытлырак булса теге, менә шул моңсурак, моңсу. Моңсурак миңа ошый, миңа рәхәт, миңа өйдәгеләр дә әйтә. Әти-әниләр, апамнар бөтенесе әйтә, син сәер кеше. Мин әйтәм, ну, сезгә рәхәт түгел, миңа рәхәт. Сез моңаеп йөрисез, мин елмаеп йөрим. Шуңа күрә Һәр кеше төрле, һәр кеше төрле чыннан да. Әмма дә ләкин кышлау турында каядыр э, җылы якларда Кышны уздыру турында күп кенә Рәсәй артистлары, мәсәлән, кышларын Таиландта уздыралар, Вьетнамда, җылы якларда уздыра. Һәм, минемчә, бу шәп. Әгәр дә ки синең шундый мөмкинлеген бар икән. Бу шәп. Син ничек карыйсың юрауларга? Юрарга яратасыңмы син? Йо.
Хәзер юрыйбыз яратмасаң да. Гөнаһ гөнаһы бит бигрәк. Нинди гөнаһ инде Батулланы Батулла китабыннан гөнаһ. Йо, алайса. Кара минем дә дүрт китабы име? Сибгат Хакимның шигырьләр китабы. Аннан соң Батулланың китабы, Хой Такташның китабы һәм Ялгызлык Гарсия Маркесның китабы. Хәзер без синең бу дүрт китапның берсен сайлыйбыз да. юрыйбыз. Кайсы китапны сайлыйсың? Кайсы китапны? Без бит Хади Такташ урамында әлеге. Әйтәле менә. Якын гына, әйе. Моннан әйдәле менә шуннан итик әле. Йөзек кашын беләсеңме? Әйе. Менә безнең күрше авыл э, егете турында язылган китап ул. Менә бит. Аның фамилиясе шулай Корбанов була, Айдар Корбанов. Э, Фәтих Хөсни безнең авылныкы булган. Менә бит.
Хәм сезнең авылдан сез чыккан, син чыккан.
Шулайрак булып чыга. Э, Кай такташ, 42 ел китабы бу, име, менә мен э, базардан алдым. Э, Кара әле, нинди сорау борчый сине? Шәхсиме, ниндидер эш буенча булырга мөмкин ул, яки? Ина бер нәрсә борчымый. Ну, әйдә уйлап табыйк.
Борчымаса да, бу безнең йола, бу подкастның. Син Хади Такташ перфекционист булган микән дипме? Юк, үзең турында кирәк. Без беләбез, Хайтакташ бик гениальный шагыйрь булган. Шуңа күрә чыннан да ул бәлки перфекционист булгандыр да. Мин чыннан да берәр нәрсә борчымый, Ләйлә. Концерт ничек узар бәлки? Концертта нинди яңалыклар булыр, нәрсә булыр микән? Шундый бәлки. Ничек кеше ю- юрады, яме барысына туры килә. Бу кыз- сиңа Әллә шулай концерт э, м, яхшы узырмы? Әйе, Э, заллар тулырмы менә шулай иде о әйдә ничәнче бит һәм ничәнче ел егерме тугызынчы бит э, тугызынчы ел егерме тугызынчы бит о кара юл ул бит юл туксан икенче булсын туксан ике туксан беренче булсын ә ничек син шулай э, шундый саннарны яратасың тугызлы минем хәтта телефон номерымда да тугызлылар бөтен кешедә тугыз бар телефон номерында беләсеңме син

Бип, бип, бип, бип, диде кыз бәбкәсе. Күрдең, туры килде. Ага. Менә шундый. Бу, ну, не, шишеп бир инде алайса. Безнең э, тамашачылар шишәләр аны. Менә Тыңлыйлар да безне, б- юрап бирәләр. Синең соравыңны беләләр, димәк, концерт ничек уза, ничә кеше килә. Һәм менә бу юлларны пи би би бип диде каз бәбкәсе. Бу
Беләсең менә нәрсә, бу сүгенүдер. Пип. Шул хәтле кеше булды. Әйе, кара, запикали моны, точно. Пи саны бар. Эчтә 14.
Әйе, миллион кеше. Ә син кара, чыннан да, син концерт җыясың, мең кеше җыясың димме? Анда буламы синең камера, төшерәләрме аны? Әлбәттә. Димәк, син аны соң кайда куясың интернетка? Аны бит чыннан да кеше карый ала, күрә ала. Күп кеше карый ала.
Ә ничек син аны таратачаксың? Менә мин бит инде СММ белгеч булганга күрә, мин башым шулай эшли. Син инде продукт ясыйсың икән, продуктны салып кына интернетка калдырырга ярамый. Аны ничек таратырга кирәк? Синең бармы планың? Әлбәттә.
Нинди?
Э, мин Ләйләгә мөрәҗәгать иттем.
Ә минем списогым бар. Менә безнең подкаст чыккан саен, ул унда чыга безнең подкаст. Һәм мин шул ук мизгелдә, минем списогым бар, кая мин аны җибәрергә тиешмен. Мин бу вазифаларны сиңа тапшырам, яме? Мин кыйбат торам бит. Сөйләшеп бетерербез инде шунда.
Менә мин гел шуның өчен кайгырам, чөнки чыннан да менә э, күп кеше ясый көчле матур продукт, ләкин аннан соң Караучылар 900, 800, Охватлар юк. минем йөрәгем әрни.
Шундый яхшы әйбер эшләнелгән. Димәк, кайсыдыр моментта, кайсыдыр мизгелдә э, җиткерә алмаган кешеләргә. Менә, шуңа күрә алдан инде. Без бу хакта синең белән аерым сөйләшербез, яме? Син үзеңнең э, киңәшләреңне бирерсең һәм Мин гел әзер, чын күңелдән әйткәндә, гел әзер ярдәм итәргә.
Мин үз тарафымнан да берәр ярдәм кирәк булса, теге гадәттән тыш хәлләр министрлыгында булмасын ул. Ярар. Әмма ләкин иҗади э, юнәлештә булса, әлбәттә, мин э, гел ниндидер ярдәм күрсәтергә, киңәшләр белән булса да гел ачык. Ә син үзеңне бәхетле итеп сизәсеңме? Менә хәзерге мизгелдә. Һәм ул бәхет сизү нәрсә сизсәң инде, әлбәттә. Ул ничек тоела синең өчен? Нинди мизгелләрдә? Син беләсеңме, менә дөнья хәлләренә караганда, Аллага шөкер, эстә туплар шартламый өстән килеп очып. Йортларыбыз, фатирларыбыз бар, йөрергә машиналарыбыз бар, белем алырлык барлык мөмкинлекләребез бар. Өскә киергә киемебез бар, ашарга ризыгыбыз бар. Әмма дә ләкин кеше шундый хайван, аңа гел аз һәм гел аннан артыгы кирәк. Ә кем кемнеңдер өчен бу теге хыялның бу җитмәслек хыялы. Шуңа күрә бүгенге көндә менә чит илләрдә булган хәлләргә карыйм да, Аллага шөкер, бездә барысы да тыныч дип әйтик, һәм менә бу кешеләргә караганда без бәхетле кешеләр дип әйтә алам. Чыннан да мин дә менә бүген машинада барам, таксига утырып, и узып барам кешеләрнең йөзләренә карап. Әйтәм, без шундый бәхетле. Шундый бәхетле, без аны сизәбез микән? Кешеләрнең йөзләрендә бәхет сизелми, басып торалар барысы да, беләсеңме? Теге арган, талган, каядыр бер ноктага карап, ә мин әйтәм, килеп кочаклыйсы килә башлады һәрберсен. Әйтәм, сез карагыз, ничек рәхәт безгә, без хәзер каядыр барырга урыныбыз бар, ниндидер эшебез. Һәр кеше үзенең кечкенәме, зурмы проблемасын глобаль иттереп саный. Бу проблемадан зуррак проблема барлыкка килмәсә, ул аның кечкенә икәнлеген аңлый алмый. Шуңа күрә кеше үз проблемасының әсирлегендә яшәп ята, кызганыч ки. Минем проблем дип әйтергә ярамыйм, э, яратмыйм мин. Э, мин сораулар дип әйтәм, чөнки сорауларны чишергә кирәк. Һәм мин барлыкка килгән сорауларны чишергә яратам. Э, һәм алар барлыкка килгәч, Алар зур булсынмы, кечкенә булсынмы, әмдә ләкин бары тик вакыт кына кирәк дим мин. Аларны чишер өчен. Сәламәтлек булсын, калганы хәл итеп була. Мин уйлыйм, беләсең нәрсә, менә бу булган, чит илдә булган, менә ул хакыйкатьләр безнең өчен, безнең өчен чыннан да үз проблемаларны әзрәк кенә кечкенәйтер, кечкенәйтеп бәяләү өчен. Бәяләү өчен, әйе. Һәм чыннан да моны чишеп була икән бит. Моны бит чишеп була икән, бу бит бернәрсә дә авырлык түгел икән, дип уйласын өчен дигән фикердә. Чөнки мин чыннан да хәзерге яңгырга да әйтмим начар сүз, ява, ява, ярар, әйтәм, яңгыр ява, куркыныч түгел икән бу. Яңгыр турында беләсеңме, мин ничек гел әйтәм? Мин яңгырды бик яратам. Минем, мәсәлән, туганнар, теге якын белгән дуслар вот гел күрәләр аны. Яңгыр ява башлый, әкертен явамы, нык явамы, мин гел әкрен генә атлап барам. Миннән күп тапкыр сораганнары бар, ник кач җүешләнеп бетәсең? Мин әйтәм, бәлкем бу яңгыр синең соңгы яңгырыңдыр. Шуңа күрә аны рәхәтләнеп кабул итеп ал. Бәлкем ул синең соңгы яңгырың. Һәм яңгыр яуган саен мин рәхәтләнеп басып торам яңгыр астында. Салкын булсын, мессе булсынмы, миңа рәхәт. Аягың оеды ахрысы. Әйе, мин хәтта өйдә кабинетында утырганда аягымны шулай куеп утырам, миңа комфортлы шулай. Кара әле, мин мәктәптә укыганда им аякларны гел нәрсә дип теге лотос э, формасына китереп утырадыр им. И укытучылар мине гел орышалар. и. Кая аягың Леронова? Кая аягың Лерон дип. Мин гел әйтәм, сезгә барыбер түгелме ничек утырам мин? Синең кушаматың шуннан барлыкка килдеме? Леронмы? Э, Юк.
Я, а, теге.
Юк. Әйтеп кит әле.
Әйтеп кит әле, ул э, галәмәт кызык нәрсә ул. Минем берничә бар и мәктәптә э, кушаматларым. Төп Төбе, төбен әйтәм, нәрсәгә ул хәл? Төбен. Төб, төб. Долбанный негр, конфетку давай. Шундый озын кушамат иде ул минем. Беләсеңме, каян чыкты минем кушаматларым? Күп очракта губошлепка иде минем берсе. Кара кыз дип йөртәләр ие. Чөнки мин беренчедән рэп яратадыр. Минем э, иң яраткан э, рэпер ул Тупак Шакур иде. Татар телендә э, PowerPoint-та презентация ясаган кеше мин. тупак шәкүр турында. Аннан соң мәктәптә бер мизгел бөтен укучылар да белә ди. Мин үземнең контрольныйларына Лейла Лерон дип әйтми дим. Eminem Forever дип яза дим. И бөтен укучылар, тарих укучысы, биология укучысы, математик укучысы, физик, барысы да белә ди. Шундый подпись белән килә икән, бу Лейләнеке икән. Шуңа аңгыра инде мин. Үзенчәлекле фишка иде.
Әйе. Беркем дә беркемгә хас булмаган. Ә мин бит шундый тыйнак, шундый куркак идем мин, ә? Әнә шундый бунтарлыгым булган, менә шул әйбердә. Шулай кеше. Эштә утырган инде ул әкрен. Шулай кеше яратканмын.
Һәм без уйнаганда кызлар белән кемдер уйный, мин Бритни Спирс булып уйныйм, мин теге әдәк мәйтәдер, мин Эминем булып уйныйм. Нишәтер миңа әнә шул якынрагы. Менә шуңа күрә менә синең белән бүген рэпер белән аралашканга мин шатланып утырам, чыннан да. Бу бит инде мәйтәм, Тупак инде киткән, Эминемга әле ерак. Ә Шакур менә ул менә монда. В зоне доступа. Абонентны алырга мөмкин. Шуңа күрә белән синең белән рәхәтләнеп сөйләшеп утырам. Ә, Бар име синең менә конфликтларың? Син кайсы районда укы- укып яшәдең? Идел буе.
Идел буе Приволжский. Приво- ә, м, Нинди урам?
Тугызынчы микрорайон, күршелектә унынчы микрорайон иде һәм сигезенче микрорайон. Группировкалар булган бит инде. Әлбәттә булган инде. Син анда булдыңмы соң Юк. Юк. Ә ничек яшәдең кермичә ул? Мин алар белән генә аралашадыр идем яхшы гына. Подъездагы подъезд тулы танышларым, күршеләрем, дусларым шуннан иде.
Насыйп булмады кереп китергә андый.
Ничектер юк.
Бәлки синең кружокларың булгандыр, каядыр йөрергә урының булгандыр. Мин баскетбол белән шөгыльләнәдерим.
Футбол белән шөгыльләнәдерим. Әмма дә ләкин теләк булса, яки юл шунда китереп чыгарса, бәлки монда да булган булыр идем. Миңа алар белән нормаль аралашу җитәдер. Бөтен яңалыкларны беләдер и мин барыбер. Кысмыйлар яме, синнән акча алмыйлар я телефоннарны. Әлбәттә инде тырышып караганнары булды, әмма дә ләкин э, минем танышлар арасында өлкән-өлкән яшьтәге абыйлар ул э, нәрсә җыелмалардан бар иде. Шуңа күрә ул вакытта поддержка дип аталадыр ул андый нәрсә син аның исемен әйтәсең дә инде сине җибәрәләр ә син моны беләсеңме дип ниме Шул җитәдер бит. Ну, шулайрак.
Урамнар турында җырлый бит инде рэперлар. Мин урамнан, мин дә гангстер, фәләннәр.
Гуфның яхшы юллары бар. Всегда был рядом с ними, но не был с ними вместе. Менә э, минем дә шулайрак. Бөтен булган э, теге э, хәлләрне, шул күршеләр белән булган хәлләрне мин әлбәттә күреп үстем.

Казан тирәсендә инде. Әйе, менә Казанда барыбер хәзер миңа ничектер тоела башлады, яңадан чыга башладылармы соң алар, каяндыр яңадан шундый җыелмалар барлыкка килә башлады кебек тоела. Без, әлбәттә, аларны күрмибез, белмибез, чөнки без инде олырак, ләкин менә яшьләргә караганда, син уйлыйсың, болар бит ничектер йөриләр, ничектер эшләп йөриләр болар, теге тигез юлдан бармаган кебек тоела башлый яшьләргә карый башласаң. Минемчә, аларның беткәне дә булмады. Аның, нәрсә дип әйтик инде, теге медийносте гына югалды. Элек бөтен кеше беләдер ие бу хакта.
Горурланып йөри идер ие, мин моннан, төннән дип әйе. Кемдер, кемдер, кемдер горурланып йөри идер ие. Моның өчен бит ялгышмасам, мин шуннан дип әйтсәң, ялгышмасам, әлбәттә, бу уголов статья. Моның өчен утыртырга да мөмкинлек, мөмкиннәр. Шуңа күрә, бәлкем, бу тотып торучы фактор да, бәлкем. Әмма дә ләкин алар бетмәде, алар бар, балаларың үсеп җитеп менә шундый вакытларга име теге яшь яшенә җитеп индеме яшүсмер яшүсмер чорына шундый юлга кереп китү мөмкинлеге яки шундый кешеләр белән аралашсалар Син ничек алар белән э, аңа җиткерер идең, алай кирәкми, болар начарлар дип. Чөнки синең авторитет, балаларың өчен син авторитет була алмыйсың кайсыдыр мизгелдә. Алар синнән сепарация барлыкка килә. Син аның турында уйланасыңмы, бармы андый фикерләр? Әлбәттә инде балалар үсә бара һәм э, начарлыктан син аларны саклап калырга тырышасың. Ничектер хәзер олысына 7 яшь тула 1 декабрьдә, кечкенәсенә 4 яшь һәм яхшы белән начарны барыбер аңлатырга тырышасың. Ләкин кешенең үзеннән дә бик күп нәрсә тора. Әйтәм бит, яшьлек кичерә барасын. Күп кенә хаталар, мин моны татып карамаган, шуны татып карыйсы килә дигәннән барлыкка килә. Һәм әйтәләр бит теге үз хаталары белән тиле кеше генә өйрәнә дип. Мин моның белән берничек тә ризалаша алмыйм. Чөнки кеше үзе тотып карамыйча, ниндидер хәлләргә эләкмичә, бернинди дә нәтиҗә ясый алмый үз башыннан үтмичә. Шуңа күрә үз тарафымнан максималь мәгълүмат, максималь чагыштырулар яхшы белән начарны җиткерергә тырышырмын, әлбәттә. Әмма дә ләкин үземне хәтерлим, мин теге тулы гаиләдән, Аллага шөкер, тәрбияле гаиләдән кайбер моментларда моны ярамый дигәнлектән өстән китеп барыбер үземнекен эшли дирем нишләтәсең яшьлек пубертатный период дип әйтәләрме тестостерон адреналин һәм калганнар һәм башкалар үз эшен эшли шуңа иә. күрә заманында аллаһ саклаган теге беренче тапкыр үлемнән дә калганы бар Чын рэперлар шулай булырга тиеш инде. Үлемнән, үлемнән калырга тиеш. Бу бит клише. клише, әлбәттә. Но безнең бит инде барыбер рэперларыбыз менә 3 ме, 4 ме? Алар бар, дөресен әйткәндә, рэперлар бар. Аларның иҗатларын яки җиткерүче кеше юкмы, яки Аларны пешереп бетерергә кирәкме теге киң массага тарату өчен? Төп проблема шунда, рэперлар бар, әле дә иҗат итүче, яңа рэп белән шөгыльләнүче кешеләр бар. Әмма дә ләкин, белмим, менә Итифак белән миңа ничектер үз вакытында, үз урынында булырга туры килдедер дип ышанып калам. Бәлки, сез әле бик көчле сәләтле дә булгансыздыр, дип уйлыйм мин. Миңа күпкә шул, шул теория ошый. Чөнки, әйе, ул вакытында заманында бу шие сезнең ниша дип ниша инде, ниша рэпларның, рэп булмады бөтенләй. Ләкин сез сәләтле булмасагыз, сезнең җырларыгыз кызыклы һәм матур булмаса, аны беркем дә тыңламас, ул чүп булып калыр. Ләкин ул бит менә кереп калды җаннарга, тәннәргә. Без әле дә ул җырларны тыңлыйбыз, искә алабыз. Шуңа күрә бәлки хәзерге язган егет-кызлар рэпны, аларның андый сәләте юктыр.
Мин белмим, тик бер әйбер әйтә алам, төгәл. Ул вакытта да, хәзер дә рэп белән шөгыльләнүчеләр, белмим, алар танылырмы, танылмасмы, әмма дә ләкин аларның ясалган кертеме, ул гомумән татар рэпының фундаментны бер кирпече булып тора. Хәрбер иҗат, хәрбер җыр Ул кирпеч салына, салына, салына, салына һәм кемнеңдер өчен бу, әлбәттә, трамплин булачак, пьедестал булачак һәм трамплин булачак. Чыннан да, алар булуы, әлбәттә, шатландыра, ләкин ничектер алар чыкмыйлар безнең колакларыбызга, колакчыкларда юк алар безнең җырда, алар җырда. Андый кеше барыбер булачак, Ләйлә. Андый кеше барыбер булачак. Без көтәбез бит.
Һәр нәрсәгә үз вакыты. Без үз эшебезне эшлибез. Кемдер бу эшебезне кулланып, теге мен әйтәм, ничектер үзгәртеп яки нитеп түгел, ә без барыбер ничектер халыкны әзерлибез. Халык белә андый нәрсә бар. Халык рэпны тыңлый. Ә, кемнеңдер өчен, әйтәм бит, нидер трамплин булачак. Ул өр-яңа караш белән кереп китәчәк барыбер. Һәм аның өчен кыр сукаланган булачак. Лыжня ясаган, ясаган буласыз инде сез, әйе. Чаңгы эзе салынган. Чаңгы эзе салынган. Кайнатма.